Na ɔse adɛn nti na wayɛ saa reduction no. Afei nso ɔse ne future plans for cocoa farmers anaa cocoa pricing no ɛne sɛn. Na woyɛ cocoa farmer anaasɛ wonyɛ cocoa farmer mpo a, are you happy with this pricing? Afei nso no Cocoa board wɔn adwuma ankasa ankasa a wɔte hɔ a wɔyɛ ɛne sɛn. Aha yɛ CBD TV, ɛnɛ yɛ first time a wohyia yɛn a, yɛsrɛ wo sɛ bɔ mmɔden na subscribe ma yɛn. na mia bell notification no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛde video biara to mu a, wobɛhu na woaba abɛhwɛ. Ɛyɛ Deputy Finance Minister Thomas Nyarko Ampem, waba abɛdi nkɔmmɔ a expresse, a explaini deɛ ɛrekɔ so yi regarding the reduction in pricing no nyinaa de akyerɛ yɛn. Let's dive into the video, yɛwie a bra na deɛ ɛtoa so no yɛnka nka ho. Cocoa no bi wɔ hɔ a about fifty thousand tonnes a Ɛwom sɛ wɔatɔ deda na ɛwɔ Kokobod nsam, nanso wonnya ntɔn mmaa wɔn a ɛtɔ kooko mfi Kokobod nkyɛn. Aban ayɛ sɛ saa kooko no nyinaa wɔntua ka at the rate no a na yɛtɔ no currently no. Enti Okay. ɛno de ka bɛyɛ one hundred and fifty million dollars na ɛbɛba. Aban se wafa saa ka no efisɛ saa fifty thousand tons of cocoa no, cocoa farmers no adeliver dedaw. Enti aban ayɛ sɛ ɛnyɛ fair sɛ wobɛsan akɔ cocoa farmers hɔ akɔka akyerɛ wɔn sɛ oh, esiane sɛ cocoa boɔ aba fam no nti, yɛnnya atɔfoɔ nti, saa cocoa no, yɛntua wo saa boɔ no. Nti ɛno yɛ first category na in Nti fact mete aseɛ yi wonim a sɛ. honourable mepakyɛw ɛno yɛ ɔmo a yɛ submit ɔmo kookoo a yɛ ma wɔn receipt no sɛ Correct. aha saa nkorɔfoɔ no deɛ mo bɛ tua ɔmo at the price a na mo tɔ no dada no right which is the three thousand six hundred and twenty five Ghana cedis per bag no. Saa pɛpɛɛpɛ. Okay. Na neɛ ɛte ne sɛ, ɛsiane sɛ kookoo no boɔ aba fam nti, Mhm. Kokobod nnya atɔfoɔ. Yɛn price no nyɛ competitive. Nti saa cocoa no a abɛdi kokobodfo nsam no wɔntumi ntɔn. Efisɛ price no a yɛne akuafoɔ adi ano sɛ yɛde bɛma wɔn no, the price on the world market no akɔ fam a nti obiara nnye. Nti aban se yɛntumi nhwɛ. Nti mmerɛ a wɔkɔɔ cabinet no, President Mahama ne ne mpanyimfoɔ se ɛnyɛ aba. Nti Doctor Atufo se kɔ na kɔ hwehwɛ sika no, difference no yɛ abɛyɛ one hundred and fifty million dollars. Nti hwehwɛ saa sika no na fa ma Cocoa Board, wɔntumi mfa ntua akuafo no ka. Na ɛno akyi no, akuafo no bi nso wɔ cocoa wɔ hɔ a, ɛno wonnya ntɔnɛ mma Cocoa Board. Yes.
Ɛno nkɔmmɔ na yɛsan di. That second category Yes. of cocoa no na yɛde new price aba, efisɛ ɛnnɛ Wohwɛ the world market price of cocoa no a, akɔ fam nti yɛntumi nsustaini the current price no. Na Obi, sɛ wobɛhwɛ a, ɛnkyɛeɛ na PPRC hyiaeɛ na wɔ adjuste price. Saa bere no na yɛn nuanom a ɛwɔ Cote d'Ivoire no wɔrebɛkɔ elections
na wɔyɛ huu sɛ wɔreto wɔn cocoa mu. Wohwɛ Ghana, Cote d'Ivoire, Togo, esiane sɛ yɛn borders yɛ porous nti no, bere biara a prices no difference bɛba mu kakra no, na smuggling rekɔ baabi a price no wɔ soro. Enti Cote d'Ivoirefo pagyaa wɔn price mu no, ɛma yehuu sɛ, sɛ yɛanyɛ biribi a, Ghana kookoo no a ɛwɔ border towns no nyinaa no, woanhwɛ a, ɛɛ, wɔbɛ smuggle de akɔ. Nti committee no tenaa ase na wɔhwɛeɛ, ɛne then ɛɛ world market price, ɛna exchange rate no, nti wɔyɛɛ sɛ yɛmfa ɛɛ kakra nka ho mma akuafo, ɛne ɛyɛɛ no saa. Na nnɛ a world price no aba fam no, Ná ehia sɛ yɛhwɛ sɛnea ɛbɛyɛ a ɛka no a ɛremene koko board no ntoa so. Enti ɛno ho announcement na ɛnnɛ following the cabinet meeting no a, emergency cabinet meeting no a wɔfrɛeɛ no, wɔatumi aka ho asɛm. Na Obi. Ɛnyɛ ɛno nko ara, ɛnyɛ price no nko ara ho asɛm na yɛreka. Menim sɛ there are other reforms, ansa na yɛbɛba reforms no so no, for for clarity nti no, nti meaning sɛ first category of farmers, because sɛ farmers no bebree no ara retie yɛn no, wɔn a wɔde wɔn cocoa ama Cocoa Board dada a Cocoa Board ma wo receipt sɛ wɔbɛtua wo ka no, wo no wobɛnya price no a na

Wo de fifty thousand no a aka mu no a Cocobot agye deda no ka nea wɔatua ka deda no a, na kyerɛ sɛ aka seventy thousand metric tons. Na aban atumi ahete ne target no.

seventy thousand a ɛma wo seventy two point six million Ghana cedis. Ɛ ɛno ɛnyɛ sika a anka aban ɛbɛtumi anya ɛde asɔ koko bɔdasen sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔmo nte price yi ɛso. Honourable. Me nua, mede ɛkan ka kyerɛɛ wo sɛ there is already one hundred and fifty million dollars a yɛde asoa yɛn sɛ ato forcing kɔpɛ saa sika no na fa ma kokobɔ na ɔntumi mfa nyɛ ayi. Na ɛbɛyɛ den sɛ on the aban budget no yɛbɛtumi yɛ accommodate ayɛ. Na the danger koraa ne sɛ, me nua Obi, medii kan ka kyerɛɛ wo sɛ yɛn borders no yɛ in such a way sɛ Sɛ cocoa price kɔ soro wɔ Côte d'Ivoire a, na ɛsɛ sɛ yɛpɛ sogyafo ne adeɛ bɔ wɔn ho ka kɔ hwɛ smuggling a ɛrekɔ na ɛho nsɛnsɛm. There is also reverse smuggling a ɛrekɔ so sesiaa. Intel a yɛanya no sɛ esiane sɛ Côte d'Ivoire cocoa boɔ aba fam na Ghana deɛ wɔ soro. Esiane sɛ Ghana kookoo boɔ wɔ soro sen Togo nti, ama kookoo fi those areas na ɛreba. Aban kɔ so subsidize a, yɛbɛ subsidize kookoo a efi neighbouring countries. Sɛ rekɔd a yɛanya kyerɛ sɛ oti ne Volta mpɔtam hɔ a, twenty twenty four cocoa season no mu, nea yenyae nyinaa was ninety seven metric tons no, ɛnnɛ yɛanya more than two thousand metric tons afi hɔ. more than twenty eh, eh, two hundred percent mm. wow nti eh, mesi two hundred percent kyɛ sɛ from ninety seven to in excess of two thousand two thousand metric tons nti ɛno kyerɛw clearly sɛ esiane sɛ yɛn prices n'akɔ soro no Cocoa efi those areas na ewura mu ne yɛde the tax payers sika na yɛde bɛ subsidise ama cocoa kuafo bi a wɔn nso wɔ ɔman foforɔ mu, we cannot continue to do that. Ɛno nti na asɛm baako a berɛ a yɛhyiaa committee no, PPRC foɔ cocoa farmers rep no kaeɛ a, Ɛtaakye me. Ɔse, Ministers, monim sɛ asɛm a moka no yɛte ase. Yɛn nyinaa yɛ follow the market, the world market price. Yɛnim exchange rate no, sɛnea akɔ ne ɛho nsunsuanso ne adeɛ. Nanso ɛyɛ a mo ne yɛn nni no yie. Ɛha ara na yɛte. Sɛ world market price no kɔ soro na exchange rate no nso favour a, Mommfrɛ yɛn ne yɛn mmɛtena ase nka sɛ, 'O, seesei ara deɛ, ayɛ yie, enti ɛnneɛ yɛnyɛ no sei. Na mo nko ara mote hɔ na mode reyɛ nneɛma a mopɛ sɛ mode yɛ. Na sɛ nneɛma no kɔ fam na ɛdi tia deɛ a, na morefrɛ sɛ, 'O, afei deɛ ɛdi tia enti mommra na yɛntena ase na yɛnyɛ ayi. And it was a fair statement. Asɛmpa Ɛno FM. nti na President Mahama ne ne Cabinet hyia nnora no, wɔse, Look, yɛntumi ntoa so nyɛ no sei nti yɛn deregulate yɛn make sure sɛ nti yɛbɛkɔ parliament next week ɛde new kokobɔ bill akɔ hɔ parliament na Ghana representatives yi ahyɛ saa mmara no sɛ koko biara a yɛbɛtɔ no, the FOB price no, seventy per cent, ɔha mu nkyekyɛmu aduɔsɔn minimum, nkɔ cocoa farmers hɔ. Enti cocoa farmers bɛtumi aplane sɛdeɛ nnɛ woretɔ gold a na wɔkura calculator rehwɛ The the the the world market price na wɔde yɛ calculation no saa fi ɛkɔ yɛ paase saa mmara no a cocoa farmers no nso ɛbɛ fa calculator ɔte sɛ world market price of cocoa akɔ price wei a ɔno ara betumi ayɛ ne calculation ahu sɛ sɛ akɔ sei a ɔha mu nkyekyɛmu aduɔsɔn at this exchange rate no sei na ɛsɛ sɛ ɛba me hɔ nti ɛkɔ soro a Onim sɛ ɔno nso ne sika rebɛkɔ soro. Ɛreba fam a, onim sɛ ɔno nso ne sika rebɛba fam, sɛnea ɛbɛyɛ a yebenya fair treatment na aboa obiara. Ɛno akyi, Obi, yɛ, yɛ, da biara, fi bere a yɛkɔ sukuu nyinaa, yesuae sɛ value addition na Ghana deɛ yɛ export raw materials na ɛmmoa yɛn. Obiara a watena classroom da Nnim saa deɛ. Obi a ɔntenaa classroom koraa nnim. Nanso yɛntu ho anamɔn. Mister Ampim na ɔdi nyinaa a, kyesɛ koko board hɔ nom no ɔmo wɔ problem ɛwɔ hɔ nom. Ɔmo wɔ management no wɔ problem because aden nti ɛna da biaa woa na abɛkɔ akɔtɔ w'adeɛ na wo bɛba abɛtɔn nanso da biaa wo bɔ ka. Koko board foɔ you have a lot of explanation to do de ma Cocoa farmers anaasɛ even Ghanafoɔ nyinaa. Mo ara na mosɔre a moyɛ mo biribiara, nti adɛn nti na da biara moabɔ ka? Da biara mobɔ besea de kɔ kɔtɔ kookoo de ba, da biara so moasan nso abɔ ka. Mate sɛ morepaase law bi of seventy percent bi, monyɛ no ntɛntɛm. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mopaase law no, sɛ kookoo no ɛkɔ hundred billion oo, ɛba five cedi oo, ɛba ten cedi oo, cocoa farmer no deɛ da biara ɔbɛnya ne sika sɛdeɛ ɛsɛ sɛ ɔnya. Na sɛ mo kɔtena hɔ na mo didi sika no boro so, mo over spend a, na afei cocoa farmer no ɔno na ɔba abɛbrɛ. Ɛhefa na yɛdi saa asɛm no? Cocoa farmer no na ɛba abɛbrɛ. Ɛhefa na yɛka saa asɛm wei sei de kyerɛ obi? Medwen ho a mente aseɛ. Nansa yi ara makɔ akɔtɔ cars ahe ahe de aba yɛ kɔ kaa yɛ a Randy Abese nti no the fact that a yɛntua koko koko foɔ ka nkyerɛ sɛ mɛma wɔn nkɔ nkɔtɔ cars sika no ebi wɔ hɔ nom adɛn na wɔnfa ntua koko foɔ ka na mmom wode kɔ kɔtɔ kɔ kra cars bebree na wobra bɛ ɛbɛ abɛtena mu in fact Ghana ha nom yɛ asɛm ahomete paa o.

Enti Cocoa Board no management a aba, ɛ ɛ previous management ne management a sesei a mo wɔ nom no, adwuma pa ara a mo baeɛ a mo bɛyɛeɛ ne sɛn? Mo nnim sɛ yɛnnya ɛ yi mfasoɔ nti yɛmfa sika no bi nto ha, na daakye bi asɛm ba a yɛakɔ fa bi de abɛso so de ayɛ sei? Ano yɛ akɔfa bi de asɔ so de atua cocoa eh farmers ka. Nɛ nea mo te hɔ nom no a mo mo se one of mo mo mo core mo key function ɛne sɛ to assist in the development of cocoa sector no ase kyerɛ sɛ mo ba development bɛn na aba cocoa sector no mu? Development bɛn ɛna aba cocoa sector no mu? Hwɛ mo ma mo ma yɛnyɛ saa o. Ɛyɛ management a ɔmo cocoa board a mo mo ka sɛ mo aba abɛte anaasɛ aban se wate cocoa cocoa price so no mo mo salary mo atete so sɛ ahokyere aba a mo atete mo salary so sɛ mo sika betumi atɔ tuna a mo nhwɛ so ntɔ tuna na mo nya sɛ mo kɔ akɔtɔ tilapia. Deɛ mo sika bɛso no, monhwɛ so nyɛ ɛno, na monyae sɛ moyɛ akɛsesɛm no. Kokobod, sɛ monni sika no a, monyɛ deɛ mo ho bɛso. Ghana hanom saa ara, state institutions nyinaa saa ara. Ka sɛ mekasa a mɛkasa bebree, ma me mfa nsi hanom yi ara, mepakyɛw, fa comment bra comment section no mu. Aha yɛ CBD TV, kindly follow us and I'll see you in the next video. Bye.